Mutungamiri wenyika yeSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, votarisana nenjodzi yekubviswa pakuva mutungamiri wenyika zvichitevera kushanyira kwavakaita VaEmmerson Mnangagwa kunyika yeZimbabwe. Makadii vateereri nevatariri vechivhitivhiti chedu cheShuviro TV? Tinokuchingamidzai zvakare kune rimwe vhidhiyo uye tinokutendai nerutsigiro rwenyu kwese kwese kwamungadai muchitiona muri. Kuti musaputsane nenhau dzatinokupai zuva nezuva, ndapota bayai bhatani rakanzi Subscribe kana musati, uye sheyaiwo mavhidhiyo edu, kulayika mavhidhiyo edu nekunyorawo pfungwa dzenyu mucomment section. Maringe nezvamunenge muchifunga pamavhidhiyo nenhau dzatinenge takuunzirai, topinda munhau yatakuidzirai nhasi zvizere. VaCyril Ramaphosa vanova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vopinda panjodzi yekuda kubviswa pakuva mutungamiri wenyika iyi pachishandiswa nzira inonzi yeimpeachment. Izvi zvaitika mazuva mashoma shoma vachangobva kuZimbabwe kunoona VaEmmerson Mnangagwa zviri kufungidzirwa kuti ndizvo zvakonzeresa kuti paitwe puresha yekuti vabviswe pachigaro. Kubva zvavabva kuZimbabwe, VaRamaphosa vanga vachibvunzwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa kuti sei vakaonekwa pamavhidhiyo uye pamifananidzo vaina VaWicknell Chivhayo. avo vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa ekuSouth Africa nekuda kwenyaya yefraudi yemari yakawandisa chaizvo. Asi nyaya yava kuda kubvisa VaRamaphosa pachigaro inyaya yemari yakambobiwa kumunda wavo mugore ra 2020 pafamu pavo panonzi pakabiwa mari inodarika 500,000 iyo yavaichengetera musofa ravo.

vakasamhan'ara kumapurisa kana kutaura nezvazvo nekudaro vaifungidzirwa kuti vanenge vaiita inonzi money laundering kana kuti kuchengeta mari cash yakawanda zvisiri pamutemo. Kuchengeterwa kwaiita mari iyi musofa kwakasimudzawo zvakare mibvunzo muvanhu kuti dai yanga iri mari yainge yawanikwa zvakanaka, sei yaiwanikwa musofa. uyewo kunge vaine mari yakawanda zvekusvika kuma 500,000 according to mitemo yekuSouth Africa hazvisi zvinhu zvinotarisirwa kuma public officials akaita se ma presidents, ma members of parliaments nevamwe vano holder ma public offices nekudaro kuva nemari yakawanda kudaro kwaingoreva badzi kuti vaRamaphosa vakanga vaita ku nzira dzisiri pamutemo kuti vawane mari iyi. Nyaya iyi paikangozivikanwa, mapurisa emuSouth Africa akabva alonja investigation uye kana dai VaRamaphosa vaizowanikwa vaine mhosva, vaifanira kubva vaitwa inonzi impeachment yekuti vabviswe pachigaro nekuti vainge vaviolator mutemo wemaPublic Officials uyo usingatendere vanhu kuti vabate mari inosvika 500,000. Panguva iyoyo, pane komisheni yakagadzirwa kuti iongorore nyaya iyi. Komisheni yacho iri kufungidzirwa kuti yanga iri yeANC, rinova bato rinotungamirwa naVaRamaphosa nekuda kwekuti yakatsika-tsika nyaya yacho. Uyewo, VaRamaphosa pavakabvunzwa nezvemari iyi, vanoti imari yavakawana kuburikidza nekunge vatengesa rimwe remabhufalo avo pafamu yavo nekudaro pakanga pasina chakaipa chavanga vaita kuti vawane mari iyi. Asi kubva zvavabva kuZimbabwe, VaJulius Malema vakazodzorera nyaya yacho kuConstitutional Court yemuSouth Africa uyewo Panga paita mibvunzo yakawanda kuti sei VaRamaphosa vaingowanikwa vaine vanhu vanoite, vanoita zvekutyorera mitemo uye vanowana mari nenzira dzisinganzwisike izvo zvakazopa kuti vanhu vafunge nezvenyaya iyi yakamboitika muna 2020 VaJulius Malema pavakadzorera nyaya iyi kuConstitutional Court Constitutional Court yakazotonga kuti zvainge zvakakodzera kuti parliament yemuSouth Africa itange process yekuimpeacher VaRamaphosa. Kuimpeacher president kubvunza vanhu vanogara mudare reparamende kuti zvakakodzera here kuti president vabviswe. Kana vazhinji vacho vakati ngavabviswe, President anobva abviswa sezvakangoitwa muZimbabwe pakabviswa VaMugabe nemajority yeparliament yese. Vana muzvinafundo vari kuongorora nyaya iyi vari kuti zvinogona kusaitika kuti parliament iimpiche VaRamaphosa nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari muparliament ndevekubato raVaRamaphosa rinotonga asi ivo pachezvavo nekuda kwenyadzi vanogona kungobva vega voita step down. Nyaya iyi inyaya iri kudeveloper tichakuudzai nezvayo sezvaichange ichideveloper. Tinokutendai nekuona mavideo edu uye musakanganwe kusubscriber.